Tur hende ta yega nèt nèt un ora ki awa. Ep, oh, Gio, Gio, bang, de bota yega nèt 55. Mas di mi hende nan kanando aki awa. Mañan, Jaweps. Jawel, mi ta bai mi ta bai laga e grupo di upgrade bin kana aki nan tin nan mester tin kondishon tambe ho no a guys kòrbon lokual mi a bisa awe no tin saludos no tin nada yes yes yes sa bo bes a komprende ku nos yegando na e final di ful e kaminata. Yegando na fole final eh na yega na yega Mañana nos ta on nos ta cuminsa for di un cuarto pa seis nos lo ta on reciendo bo tambe e warm up di e zumbathon pasobra esey tambe ta un cos esey tambe ta un cos y despues nos ta bay duna bo dos location. Di kuminsamentu e djospees nos na bo mit e meimei, e djospees nos ta na bo e final di ful e four kei wòk aki di òf e five kei four dei wòk di Aruba Bank. Faltando algun minüt mas algun partisipantenan a ta na den na den kore.

Menos di un ora! No, esaknan ta bini ser un peng peng no, bo dibu kore jufrouw. Esei amo wak boso ta peng. Nan ta bini ta lo, nan ta bini caminada pa peng. Ohh no, no por. No, no, boso no, boso no baliente amo. Boso nan ta baliente. Prome ku un ora guys, let's go! Eso! Nan papay bo auto? No, e ora ei bo bo chit. No, a bo chit, a bo chit.

Si bo a ka na yera ménos un ora, ábito bo a kibra bo rékòrt. Si bo no a ka na ménos di un ora, ménos di un ora, ménos di un ora, kuantu bo bo ta ka na yera? Un ora, dos ora, tres ora, òk, òk e bon, e banda. Ménos di, awèl, bo ta bai kibra bo rékòrt awe. Esaki ta grupo Menos di un ora, Menos di un ora. Jefrouw kuantu pa kana? Sinkuenta i ocho minüt? Kuantu? Di wak? Komo? Yii, bo tin hopi, bo tin hopi kondishon tu she. Mi ta respetá bo abo. Hende asina, hende asina mi tin miedu. Hende hende ku ta kore kuarenta minüt mi di mier di nan hopi kondishon e fiel bo baiskol aso atrobe bo ke fiel bo baiskol garashi a kore byd a doshi a nan nan bo auto paya hey konta. Ata ciò ei tres hende di Tera Grove. Wow! Tres. Ménos? Nò, bos ta yega nèt un ora. Nèt un ora la. Bos ta yega un ora i un minuut. E abosnan ta bay yega nèt un ora ku dos minuut. Nos a wak yega awa. Si bo kore bo tin ke net un no no aii mi karo bisti juffrouw ey bo ta live karo bo juffrouw bo ta live bro si bo kore bo tin ke net cincuenta y nuebe minüt cincuenta y nuebe minüt epa un minüt.

Juan, Corre, Ned, Ned! Ay no, bo a haci cu e floco e bo. Corre, ambo. Corre! Mas di mi hendenan di Karachi corre aki, oh. BYD den cas. Corre, corre, dies seconden, corre! Dies seconden pa bo yega net un ora. Maya, maya, maya atrobe. No bo loop. Ey, bo a bisa mi e kota acabando. Tin un jump off di hende ainda.

Net net spa konta bo ora mañana ta cuatro punto dos entre cinco cinco key sak te grupo di sak te nan di mas baliente mas baliente den ful a caminata hahaha. E kòrda bon ku nos a bibi direkto atraves di Diario TV Aruba dòt kòm ku un ora eksakto di shete or i shete or i hò mi taim kipernan ta laga mi na kaya shete or i binti i tres trinta i tres holo ornan ki mi mester ta un otro kaminda kaba. Abosnan yega nèt un ora i sinku minüt. Bon, sa i ta bon, sa i ta bon. Sa i ta rèkòrd nobo. Sa ami tambe ta haña esei. Tur hende ta drenta mañana abou di sinkuenta minüt. Mañana Aruba Bank ta bai duna sinku mil florinin pa tur hende ku drenta abou di sinkuenta minüt. e e ata mi hendenan di diario aki yu mañana ta bay tin un premio. Mañan mañan ta bai tin un premio di 5 mil frin pa esuna ku drenta bou di 50 minut. Eh, so mañan por sin un korea. Am yo frou, ki por se kets na keda pa nort? Ai, ai. Bin aki na sa, bo tin mas kosa. I awor si mi ta wak polis, mi ta wak ambulansa, e kimen ku nos yega na e parti final. I esaki bo ta yama team building no, un ta karga otro bo sa, esei ta team building, un ta karga otro djis pa yega. E e dudu pika, esei kimen mañana ta pousa pa bo. No. Ak bon pa rega, un ta pusha otro, ban yega final, eh un ta pusha otro, un ta pusha otro, ak asta e kacho, kacho a yega abao di un ora hoy, ay pober kacho, bon pero mi ta, no ta tur ora ku mi bisa ku nos ta kaba mi ta wak mas hende aki JP, wow wow. Bo, kòrda bon ku mañana nos ta bay ta live un bia mas for di distrikto di San Nicolas ku e five K four day walk di Aruba Bank atraves di bo diario TV Aruba dòt kòm bisa un bisa tur. Mañana nos ta kuminsá i despues nos ta bay hasi e e dia final di e kaminata aki. Kòrda bon ku nos tin hopi kos ku nos bay ta transmitiendo. Log on riba nos wèpsait www dòt diario TV Aruba dòt kòm pa asina bo keda bon informá paso. Tur ekipo yega y nos a cla pa ranca sali manera m'a bisa muy pronto ariba kabel. A elabora pa nos fuletin di Diario TV, incluyendo mi mes, Michael Carty, sorry, dolor di garganta, stem ta na werki but show must go on. Nos bay duna bo e ultimo pero mientras tanto nos a sign off pero dunando bo e ultimo imagennan di e.